فیلمی خوێن دەرەژرێت لە دەرهێنانی پاوڵ تۆماس ئەندرسن لە نواندنی دەنێڵ دەی لویس و پاوڵ لانوێ لە ژانری داستانی درامای سەردەمی درامای سایکۆلۆژی تراژیدیە و براوەی دوو خەڵاتی ورچی زیوێ لە فیسیڤاڵی بەرلین بۆ دەرهێنان و میوزیکی فیلم هەروها براوەی دوو خەڵاتی ئۆسکارە بۆ ئەکتەری سەرەکی دەنێڵ دەلویس و سینەماتۆگرافی فیلمەکە ستایلی فیلمەکە لە ستایلی سینەمای سەربەخۆی هۆڵیوودیە و کە لە دیدگایەکی ئینجیلیەوە فیلمەکە دروست کرا و شێوازی گێڕانەوەی فیلمەکە شێوازێکی کلاسیکی هۆڵیوودیە کە بە شێوەیەکی ڕێک و هێڵی فیلمەکە دەڕوات و هەروەها سیناریۆی فیلمەکەش لە ڕۆمانی نەوتی ئەپتۆن سینکلێرۆ وەرگیراوە کە لە ساڵ 1926 کتێبەکە نووسراوە و و کاتێک پیتی ئەندرسن ڕۆمانەکەی ئەداب کردوتە سەر سینناریۆکە ناوی نەوتی گۆڕیەوە بۆ خوێن دەڕژرێت بەو مانایی کە بەو مەبەستەی کە هەر هەموو کاتێک کاراکتەرەکە لە ناو فیلمەکە ئەزانێت خوێن ئەڕژرێت بەڵام هەر بەردەوام ئەبێت لە بەدەستێنانی خەونەکەی و دیزایانی تایتڵی فیلمەکەش لەوە هێناوێنە ئەو کتانی کە لە ساڵی 1970 نووسراوان کە فیلمەکە باسی ئەو کاتە ئەکات بە هەمان دیزین تاکلیان بۆ کراوە و ئەمانیش لە هەر لەو کتێبانەوە دیزانی فیلمەکان هێناوە بۆی کە تۆ سێری دیزانی تایتڵەکە ئەکەیت سێری پۆستەری فیلمەکە ئەکەیت یەکسەر و هەسڵ بۆ دروست بێت کە ئەم فیلمە باسی ئەو سەردەما ئەکات کە تازە دنیای سەرمایهداری دروست ئەبێت لە ئەمریکا فیلمی خوێندەرەجێ باسی چیرۆکی خێزان ئاین ڕق تەماح دەکات و تیشک دەخاتە سەر سەرەتای دروستبونی دنیای سەرمایەداری لە ئەمریکا. هەر لە کرانەوە یەکەم دیمەنی فیلمەکەیە لە یەکەم فرێما ئێمە سێ تەپۆلکە ئەبینین کە پیتی ئەندرسن بەم سێ تەپۆلکەیە پێمان ئەڵێت کە ئەم فیلمە دەربارەی سێ بابەتە، ئاین، تەماح، خێزان. پاشان دانیال پلین ڤیو ئەبینین کە لەو دەشتە بە تەنها بەردە ڕقەکانی دەشتەکە هەڵ ئەکۆڵێ بۆ ئی بگا بە مادەی خاوی زی و ئەمە پێناسەی کاراکتەری دانیال پلێڤیمان بۆگاکە چەند کەسێکی سەرسەخت و دەماگیرەوە پیتی ئەندرسن ئەم دیمەنی بە هەمان شێوەی یەکەم دیمەنی فیلمی 2001 ئۆدەسی بۆ شای ئاسمانی ستانلی کوبریکی دروست کردو کە باسی بردۆزەکەی داروین ئەک بۆ سەرەتای دروستبوونی مرۆڤ ئەمیش ئەمەی بە هەمان شێوە دروست کرد بۆی ئەوەی ئێمە ئەو هەستەمان هەبێت کە ئەمە باسی سەتای دروستبوونی دنیای سەرمایهداری ئەکات لە ئەمریکا و ئەو دنیاە سەرمایهداری کە پیتی ئەندرسن بۆمانی باز ئەکات کە دوو دیمانە ئەمە ئەیبینین کە دوو کاراکتەر ئەمرێت لە ناو بیرنەوتەکانە پێش ئەوی بیرنەوتەکان بەرهەم بێت کە بەمە پێمان ئەڵێت بۆ ئەوەی دنیایەک سەرمایەداری دروست بێت خوێنی چەند کەسێک ڕژاوە کاتێک دانیال پلنڤی و SW ئەبینین کە ئەسنە ناو کێلگەکانی سندەیەوە بەرەو گردەکە ئەڕۆن کامێرا بە کرێن بەرز ئەبێتەوە ئێمە دەشتایەک ئەبینین پیت ئەندرسن بەمە پێمان ئەڵێت کە ئەمە ئێوە تەنها دەشتایەک نبینین بەڵکو ئۆقیانوسێک ئەبینین لە نەوت ئەم دوو کاراکتەرە ئۆقیانوسێک لە نەوت ئەبینن لەم فیلمە پیتی ئەندرسن کاراکتەری داناپلنڤی بە ئەهریمەن شوبهاندوو ئەو کاتی کە لە دیمەنێکە کاراکتەری ئیڵای ئێوێ ئەهریمانەکە فرەباتە دەرەوەی کڵێساکە و دانیاڵ پلنریش لەوێ وەک کاتێکە کاکتەری ئیڵای ئەچێتە دەرەوەی کلەساکە و ئەڵێ هەموو شتێک تەواو ئەریمانەکان فرایە دەرە بەڵام پیتی ئەندرسن کەڵتی کرۆ سەر دەم و چاوی دانیال پلنڤی بەمە پێمان ئەڵێت کە ئەهریمانەکە هەموو کات لێرێ و هیچ کات نەڕۆشتووە ڕاستی ئەوەی کە زۆر گرنگە بۆ من نواندنەکەی دانیاڵ دێ لویسە کە یەکێکە لە باشترین نواندنەکانی مێژووی سینەما کە شیکنەوە بۆ نواندنەکەی دانیاڵ دێ لویس دانیێڵ دە لویس ئەو میتۆدەی کە پەیڕەوێک کە هەمان ئەو میتۆدەیە کە مالۆن براندۆ و ڕۆبەرت دینیرۆ و ئاڵپاچینۆ پەیڕەویەکەن کە لەلایەن لی ستراسبرگ و ستێلا ئادلەرەوە نووسراوەتەوە باسی ئەوە کە کە ئەکتەر چیرۆک ئەگێڕێتەوە ئیشی ئەکتەر ئەوەیە کە چیرۆک بگێڕێتەوە بەبێ بەکارهێنانی قەڵەم یاخود کاغەزێک ئالەتێک ناژەنێت ئالەتی ئەو تەنها جەستەیەتی و دەنگێتی و ئەو شێوازی کارکردن دانەوەی لویز هەیەی کە لە سەرەتای ئامادەکاری فیلمەکە و هەتا کۆتایی لەناو کاراکتەرەکە مێنێت و لەگەڵ کاراکتەرەکە و پیتی ئەندرسن لە چاپێکوتنێکە ئەڵێ کە من تەنها ئەوە بەس بوو کامێراک داگرسێم و دوای دانیێڵ دەی لویس کۆم هەر کاتێک کە بمێ دوای دانیێڵ دەی لویس کۆم بۆ ئەوەی فیلمەکەم دروستکەم چونکە ئەو بەردەوام لەگەڵ کاراکتەرەکەی بوو بەردەوام هەستی کاراکتەرەکەی پێ بوو ئەگەر شکنەوە بۆ ئەو دیمەنەکەین کە لەگەڵ ئیلا لە کەنیسەکەی و داوای ئەوەی لەکات دامپێنان بکات لەبەرەوەی کە تاوانێکی کردووە بەڵام لە ڕاستە دانیێڵ پلێڤیو ناوێت دامپێنان بکە بەڵام لەبەر خاتی ئەوەی کە کێڵگەی باندی دەستکرێت و هێڵی بۆرەکەی دروستکە دامپێنان ئەکات

شەرینەکەی زیاتر ئەمە ئەو فرێمە ئەبینین کە دانیال دەلویز وەستاوە لە پشتی سەلیبێک هەیە بەمە پێمان ئەڵێت کە هێزی هێزی ئاین لە سەرو دانیالدەلویس لەم دیمەنەیە ئەو شاسی دانیالدەلویس قسەی پێکا لەبەر ئەو هۆکارێک نایچێتە ژێر دەسەڵاتی ئیلایەوە و لەبەر ئەوەی کە ئەم هیچ برایەکی دینی نییە و ڕقی لە ئیلا لەگەڵ ئیلا کێشان هەیە لەم دیمەنە ئەوەیە کە لەبەر ئەوەی کە لە گەوتەیەکی کلۆس ئەپا و بە لێنزی پنجاوێ نەگیرا و ئەو ناتوانێت هەموو جەسی بەکار بێنێت و ناتوانێت سەری بە شێوەیەکی زۆر خێرا بزۆن یان زۆر ئەم لە ئەولای پێ بکات تەنها لە شوێنی خۆیان بە هەستی ناوەی لەگەڵ ئیمائی دەم و چاویان چیرۆکەکە ئەگێڕێتەوە Louder Daniel I am a sinner! I am a sinner! I. ئەگەر سەیری گلەرانە ڕیتمی ناوەوەی زۆر خێرایە بەڵام ڕیتمی دەرەوەی خاوە تا ئەگاتە ئەو شوێنەی ڕیتمی ناوەوەی زۆر زۆر خێرا ئەبێ ئینجا ڕیتمی دەرەوەی خێرا ئەکات کە ئەمەش وا کات ڕیتم و تیمپۆی دیمەنەکە بپارێزێت نەچۆ یەکسەر ڕیتمی دەرەوەی خێرا بکە لەگەڵ ڕیتمی ناوە کە ماکتنێکی خراپی دروستەکرد I've abandoned my child! I've abandoned my boy! ئەگەر دیقەتی بین سەری زۆر ناجوڵێن چکە من لە گرتەی کلۆزە هەر لە شوێنی خۆیان ئەکتینەکەکات زۆر بەوردی لە بۆشایەکی زۆ زۆر کەمە ئەکتینەکەی کات ئەو لەم دیالۆگانی کە ئەیڵێت لە کاتی ئەوەی کە کاراکتەری ئیڵای زلەکانی لێ لە سینناریۆکە نییە گە سێری بکەین لە سینناەکە بووینە بەڵام ئەم چونکە بەردام لەگەڵ کاراکتەرەکە ناوێت بە هیچ شێوەیە کاراکتەرەکە بە بێ دەسەڵاتی پیشان بات و کاراکتەرەکە بە لاوازی پیشان بات ئەم بەردەوام کاراکتەرەکە بە بەهێزی پیشان ئایا بۆیە ئەم بە ئێرتیجاالی خۆی ئەم دیالۆگانە ئەڵێ بۆ ئەوی بەردەوام کاراکتەرەکە بە بەهێزی ببینی دوای ئەوەی کە لە ئاوی هەڵە کێشن دانیان دەلیست دیالۆگێک ئەڵێت ئەڵێت ئەم دیالۆگە لە سناریۆکەیان نییە و دانیال دەی لویس بە ئیرتیجالی خۆی وتێتی و یەکێکە لە گرنگترین دیالۆگەکانی ناو سینارەکەش کە ئەڵێ هێڵی بۆرەکەم بەدەستێنا ئەمە بۆ مانا یەت کە ئەمە شەڕەکەی لە یڵای بردەوە تەنها مەبەستەکەی ئەوە بۆ کە هێڵی بۆرەکە بەدەستبێنێت و ئەوەی کە ئەویست پێی گەشت و کاتێک هەڵ ئاسێتەوە دەرەوە ڕێ ئیلای ئەڕوات ئەمەش دوبارە لە سینناەکانی ئەتوجالی دانیان دەلویست خۆیەتی هەست ئەکە شتێکی پێ ئەڵێ بەڵام ئەمە گوێمان لێ نییە ئەمە بەمە پێمان ئەڵێت کە کاراکتەری دانیان پلنڤی و چەند بەهێزە و ناوێت لە کاراکتەری ئیڵای لاوازتر بێت هەست ئەەکەی پی ئەڵێ کە هەقی ئەمەی لێ ئەکاتەوە. پلین ڤیو ئەو دیالۆگە ئاڵێکە دوای ئەوە میوزیکی فیلمەکە دەست پێکات لە شوێنێکی تری فیلمەکە ئەم میوزیکەمان هەیە کاتێکە دەست کەن ئەو کاتەیە کە پلین ڤیو بەجی کارەکەری ئیلای ناکات و کاتێ ئڵای لە خۆی دوورە خات لێرانە شا بە هەمان شێوە ئەو میوزیکەمان هەیە کە ئەمە ئەوەمان پێڵێ کە ئەمە مانای ئەوەیە کە شەڕی نێوان دانیا پلنڤی و ئیلای کۆتایی هاتووە و دانیال پلنڤی و تەواو بۆ لەو شەڕای بردوێتیەوە